Villmools Merci. Ech sollt mol vläicht ufänken, nodeem ech déi éischt puer Rieden hei gehéiert hunn, wéi ech se soen, wéi houfreg ech op dës Partei sinn an och op déi Rieden, déi hei gehal ginn. Hei huet sech nach keen higestallt an e Schnuddelhong nogemaach, wéi dat an anere Parteien de Fall ass. Mee ech menge mir halen drop, datt mir an eise Rieden e bësschen Substanz vermëttelen. An eis net an onomatopoetescher Lautmalerei ebe verieren. Mir hunn hei eng Rei vu Sujeten, déi mer wëllen uschwätzen haut. An de Gast, mengen ech, hat zu mir gesot, Schwätz iwwer Migratioun, schwätz iwwer Integratioun. Da wëll ech dat kuerz maachen. An ech mengen, ech wëll et maachen an engem Geescht, fir Iech den Ënnerscheed ze weisen zwëschen 2013 an 2018. An deene leschte Wahlen, déi woren dominéiert vun der Morositéit vum Enn vun der Juncker-Ära. An de Wahlkampf wor och e bësschen dorobber axéiert an all déi aner wichteg Sujeten, och déi, déi mir als Partei wollten no vir bréngen, déi sinn ënnergaangen. Am Abléck ass et anescht wéi se ni an der Politik wat geschitt, mee mir hunn haut eng Situatioun, wou d'Land sech och fir déi Sujeten interesséiert a muss interesséieren, well se einfach aus der Aktualitéit an aus de Problemer aus der Welt net erauszedenke sinn, déi mir wéi wichteg fannen, déi mir proposéieren a wou mir ganz gutt Léisungen hunn. Ech wëllt kuerz eben iwwer Migratioun an Integratioun schwätzen. Och dat ass eppes, wat sech an dëser Legislaturperiod fundamental geännert huet. 2013 wousst mer nach net, wat 2015 géing geschéien. A wat eis Gesellschaft fundamental geännert huet, wat eis politesch Kultur a Fro gestallt huet, wou mer esou vill Konsequenzen ze droen hunn haut. Als adr muss ech drun erënneren, datt mer 2015 direkt reagéiert haten, wou sech d'Immigratiounswell ugekënnegt huet, a gesot hunn, mir wëllen dat léise mat Häerz, wou Nout ass, wou Leit musse Schutz kréien, do wëlle mir dat maachen, awer och mat Verstand. Kucken, wat sinn d'Méiglechkeete konkret fir eis Gesellschaften ze hëllefen, wat ass dee beschte Wee fir dat ze maachen, an am Respekt vum internationale Recht. A mir hunn op déi Konventioune verwisen, déi an deem Beräich gëllen a vun deene mir wollten, dat se applizéiert ginn. Mee wat ass geschitt? An dat sinn alles gravéierend Saachen. An dofir, mengen ech, solle mer als adr dat och an Erënnerung halen, datt een d'Analys vun der Situatioun an d'Léisunge kann esou erausfilteren, datt een dat gesäit, wat ebe geschitt ass. Als Éischtes, wat geschitt ass, dat ass, datt dat internationaalt Recht ausser Kraaft gesat gouf. Den Här Asselborn hat an der Chamber nach dës Woch gesot, d'EU wär e Rechtsstaat. Dat muss een a Fro zéien. Et kann net sinn, datt wann eng Situatioun kënnt, datt dann einfach duerch d'Décisioun vun der däitscher Regierung en europäesch Rechtsinstrument, wat mir alleguer ratifizéiert hunn, ausser Kraaft gesat gëtt. Esou eppes däerf et net ginn. An ech mengen, eng vun deene Konsequenzen ass, datt mer mussen erkennen, datt mer och d'Europarecht verdeedegen, Do wou et sech muss géint e politesche Wëlle behaapten. Et kann net sinn, datt eng Regierung, och net déi vun deem Membersland, dat déi meeschten Awunner huet, einfach decidéiert europäesch Recht ausser Kraaft ze setzen, well d'Konsequenz ass natierlech, wat si mir dann als klengt Land an europäesche Recht dann nach wäert, op dat mir awer ëmmer insistéieren. Eng zweet Saach ass déi Verdeelung vun de Flüchtlingen. Et ass jo déi däitsch Regierung, déi eigentlech d'Grenzen opgemaach huet, decidéiert huet, datt Dublin net méi gëllt. An déi zweet Saach, wou eis Regierung, den Här Asselborn, sech e bësse beholl huet, wéi den Erfüllungsgehilfe vun der däitscher SPD, e bësschen de Muppi vun der däitscher Regierung, deen eigentlech dat gemaach huet, wat si wollten, nämlech wou si d'Laascht net méi gepackt hunn, fir ze kucken, wéi dat an Europa ze verdeelen. Do sinn awer Länner, déi eng ganz aner Positioun vertrueden hunn. wat e legitimme Standpunkt ass, wou heen duerchgesat huet, datt do e Vott geholl ginn ass, wou Länner iwwerstëmmt goufen. Och dat ass historesch an Europa. Mir haten dat eigentlech net méi, esou eng déif Kris, zënter dem Compromis de Luxembourg, esou huet dat geheescht, an de siechzeger Jore, wou Frankräich eng Zäit laang guer net méi an d'Reunioune komm ass, well probéiert gouf deemools sech iwwer franséisch Interesse ewech ze setzen, an de Compromis de Luxembourg, dee sech iwwer Joerzéngte gehal huet, dat wor eigentlech déi Idee, wa vital Interesse vun engem Land engagéiert sinn, wann e Land mengt et wär esou wichteg Enjeuen, datt et net wëll matmaachen, fir dat ze respektéieren. Dat gouf 2015 probéiert ausser Kraaft ze setzen, mat deem Resultat, datt Europa haut gespléckt ass an zerstridden ass wéi nach ni. Mir als adr, mir soen, mir musse erëm Länner respektéieren. Mir brauchen en Europa vun den Natiounen, well mir kënnen dach Europa nëmmen opbauen, wa mer alleguer, all d'Länner u Bord hunn an net probéieren, ee géint deen anere mat Drock ze operéieren, wéi se an eppes eranzezwéngen, wat se net wëllen. Mir mussen einfach higoen an och géintiwwer enger csv, déi ëmmer erëm verkënnegt, eis Europapolitik ass net gutt, mir kënnen net mat deenen, mir musse soen, et gëtt. keng aner Europapolitik, déi eng Zukunft huet wéi déi, déi mir proposéieren. Well dat, wat Dir déi lescht Jore gemaach hutt, dat, wat Dir gehätt, Drock, wierklech politesch Erpressung heiansdo, a lo probéieren d'Länner mat Suen ze erpressen, do brauch ee kee grousse Psycholog ze gesinn, fir ze gesinn, datt dat an eng Sakgaass féiert an dat Europa, wat mir brauche fir eis Mäert, fir eis fräi Beweegung an esou weider a Gefor kënnt duerch eng integrationistesch Politik. déi géint eis Interesse verstéisst. Eppes Drëttes, wat geschitt ass a wat och ganz wichteg ass, dat ass d'Aschränkung vun der Meenungsfräiheet. Mir spieren alleguer den Drock, an zemools hei zu Lëtzebuerg, ech denke mer do, mir haten och eng Interpellatioun an der Chamber gemaach zejoert iwwert d'Meenungsfräiheet. Elo, 80 Joer, dat wor 2017, nom Maulkuerfgesetz, hu mer dach, Wéi dacks dat Gefill, ech kann net méi soen, wat ech denken, ech hunn net méi dat Gefill, an enger wierklech fräier Gesellschaft ze liewen. An och do soe mir als adr, Natierlech musse mer wëssen, datt eng Demokratie nëmme kann iwwerliewen, wann dat Recht op fräi Meenungsäusserung garantéiert ass. An dofir sti mir an. A mir brauchen och dofir eng fräi Press. An dat ass och e Corollaire vun der Meinungsäusserung, datt de Verloscht An d'Vertrauen, de Verloscht vum Vertrauen an en Deel vun der Press, wat mat där ganzer Migratiounskris matkomm ass, well eben och d'Leit dat Gefill haten, datt eng Diskussioun, eng kontrovers Ausernanersetzung net méi richteg méiglech ass. Haut, fir iwwer d'Migratioun ze schwätzen, si mer an enger Situatioun, wou mer och wech sinn an der Realitéit vun deem Bild, wat mer eis gär maachen, fir ze soen, mir hëllefen deenen, déi an Nout sinn, déi aus enger Krichssituatioun kommen, déi Hëllef brauchen. D'Realitéit ass vill méi komplex an net ëmmer esou schéin, wéi mer se molen. Mir hunn éischtens eng ganz staark, och zu Lëtzebuerg, ëmmer erëm Immigratioun aus dem Balkan, déi éischter eng Wirtschaftsmigratioun ass. Am Balkan ass kee Krich hautzudaags. Et gëtt natierlech Spannungen, mee mir hu keen oppene Krich méi, wéi mer en nach an den nonzeger Joren haten. Dat si keng Krichsgebitter, awer mir kréien erzielt an der Chamber Situatiounen, déi mech esou déif schockéieren. Mir hunn d'Bussen aus Albanien, wou Elteren hir Kanner drasetzen, da komme se mat de Kanner op Lëtzebuerg, loossen d'Kanner hei a fueren zréck, well se hoffen, dann iergendwéini iwwer d'Familljenzesummeféierung kënnen dann heihinner ze kommen. Mir hunn aner Situatiounen. wou mer gesinn, datt dat Asylrecht mëssbraucht gëtt, déi sougenannten Dubliner, déi an e puer Memberstaaten en Antrag stellen, fir kënnen ze bleiwen. Mir hu ganz vill Leit aus dem Maghreb, déi och an Algerien, an Tunesien, do ass néierens Krich, an awer probéieren déi kënnen hei ze bleiwen. Mir hunn also eng. Eng Multitude vun Erscheinunge vu Migratiounsbewegungen, déi absolut net dat sinn, firwat déi Instrumenter gebraucht goufen. An ech mengen, mir mussen och kucken als adr op jidde Fall mol, dat mer de Courage hu wa mer an der Verantwortung stinn, fir dem Recht erëm Geltung ze verschafen, fir ze soen, déi Leit, déi an Nout sinn, déi kënne bei eis bleiwen, soulaang et eeben néideg ass, während déi aner, do muss mer eng Politik verfollegen, wou mer wierklech de Mëssbrauch astellen. Zur Integratioun, och do wëll ech elo net all ze laang schwätzen. Mir hate jo eng Debatt dës Woch an der Chamber, wou mir als adr insistéiert hunn op d'Bedeitung vun der Lëtzebuerger Sprooch. Ech mengen, de Jang a senger Ried hat dat jo och scho gesot, wéi wichteg eis dat ass, a mat Recht. Well mir ginn eng Minoritéit an dësem Land duerch dee Solde migratoire, vill aner Kolleegen hu schonn dat ugeschwat, A wa mer als Lëtzebuerger Gesellschaft gär eng Zukunft hätten, wa mer eis nach wëlle gesinn a 50 Joer als e Lëtzebuerg, an deem mir eis och géinge remerkennen, wa mer haut dat wëlle projezéieren, da geet dat natierlech net ouni eis Sprooch, ouni eis Kultur, ouni eis Traditiounen. A mir wäerten als adr op jidde Fall ëmmer, ob an der Regierung, ob an der Oppositioun, eng Politik maachen, déi eis erlaabt, déi Lëtzebuerger Communautéit, deen Héritage, dee mir duerstellen, dat, wat mir an Europa sinn, och weider ze projezéieren an d'Zukunft. Dat ass eng Verantwortung géintiwwer deenen, déi virun eis waren, déi dëst Land opgebaut hunn, an en Engagement géintiwwer deenen, déi no eis kommen an déi dat solle kënne weiderféieren, wat eben eis ausmécht. Mee wéi ass et mat der csv? Ech wëll déi speziell hei ernimmen, well déi jo och ëmmer déi sinn, déi mengen, si kéinten eis Lektioune ginn. An ech wëll do e bësschen just zwou Initiative vun der csv luewend ervirhiewen. Ech hiewen luewend ervir hiren onendleche Courage an der Referendumsdebatt mat där extrem couragéierter Devise Gitt gutt informéiert an d'Wahlkabinn. Ech wëll ausdrécklech hei ervirhiewen, datt et nëmmen zwou politesch Forcen an dësem Land gouf, déi de Courage hat fir ze soen dräimol Nee. Dat wore mir als adr an et woren d'Kollege vum Wee, déi haut bei eis sinn. Merci Fred, fir dech an deng Kollegen, déi deemools mat eis déi deemools mat eis dee Kampf geféiert hunn, iwwerdeems d'CSV gutt informéiert an d'Walkabinn goung. Et ass interessant och fir eis, fir ze soen, dat, Wie kann der csv dann eigentlech trauen an der Integratiounspolitik? Well no dem Referendumsresultat, no dem dräimol Nee, ass dat Éischt, wat se gemaach hunn, den Här Wiseler huet eng Initiativ geholl, hien selwer, zukünftege Möchtegern Premier, fir ze soen, wien 20 Joer am Land lieft an eis Sprooch net geléiert huet, dee kann awer d'Lëtzebuerger Nationalitéit kréien. Dat ass e schéine Kaddo, e Kaddo, dee belount fir eng Net-Integratiounsleeschtung, fir en Net-Integratiounswëllen. Dat ass net dee Wee, dee mir ginn, wann ee wëll d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn. Da soll e Lëtzebuergesch léieren, op engem gudden, anstännege, vertrietbaren Niveau, net dauernd Sproochcritèrë erofsetzen, net d'Nationalitéit bradéieren. A mir wäerten och do an eiser Politik op där Linn bleiwen. An d'Integratioun a virun allem d'politesch Partizipatioun geet bei eis nëmmen iwwer Sprooch an Nationalitéit. Déi zweet Initiativ, an dat féiert eis elo an d'Zukunft, an ass ee vun den Enjeue fir den nächste Wahlkampf, wou mer eis erëm mussen d'Fro stellen, Wéi geet et da elo virun? Mir haten dat Referendumsresultat 2015 a mir spieren a mir héieren an der Chamber an an allen Debatten, dat fënnef Parteie vun deene sechs an der Chamber probéieren e Wee ze fanne fir laanscht dat Referendumsresultat ze kommen, Well se jo eigentlech alleguer fir d'Auslännerwahlrecht waren. A lo siche se e Wee, fir dat awer kënnen ze kréien a laanscht de Referendum sech ze schläichen. Mir hunn an der Chamber dës Woch dat jo diskutéiert an ech mengen, et misst een csv erëm felicitéieren, fir déi Idee alt erëm vum Här Wiseler, dem Premier, ech weess net, ob e wëll Premier vu Lëtzebuerg oder Premier vun der Asti ginn, mee eng Saach ass, A senger, dat huet d'Martine Mergen gesot, war eng Initiativ vum Här Wiseler, dat en, dat e gesot huet, de Conseil national des étrangers, de Conseil national des étrangers, dee soll direkt vun den Auslänner hei am Land gewielt ginn. Dat huet eng politesch Bedeitung, déi mer mussen an d'Diskussioun erabréngen. Dat géing heeschen, datt déi zukünfteg Majoritéit am Land, well an e puer Joer sinn d'Auslänner, wann net elo schonn, oder um Punkt sinn si jo d'Majoritéit, dat heescht et géing en direkt gewielte Parlament vun der Majoritéit gi vun den Auslänner, a mir Lëtzebuerger, mir géingen dat minoritäert, et direkt d'Chamber, déi eng Minoritéit am Land duerstellt, och direkt wielen. Dat ass eng bosseg Situatioun. Dann hätte mer niewenteneen ee Parlament, wat u sech alles ze soen huet, dat ass d'Chamber, wat eng Minoritéit representéiert, an derniewent e Parlament, dat d'Majoritéit representéiert an näischt ze soen hätt. Wéi mengt Der, datt sech dat niewenteneen géing iwwer d'Zäit entwéckelen? Wéi mengt Der, wéi laang datt mer dat kënnten duerchhalen? Déi CSV-Politik, déi elo den Här Wiseler do an d'Welt gesat huet, déi féiert zu enger Spléckung vum Land. Mir als adr, mir soen, Integratioun, mir wëllen zesummeféieren, mir wëllen dës Gesellschaft mat eisen auslännesche Matbierger zesummen opbauen a wa se wëlle politesch participéieren, hinnen dat iwwert de Wee vun der Nationalitéit och erméiglechen a si encouragéieren, dee Wee ze goen. Mir wëllen e Land, wat zesummesteet mateneen a Solidaritéit. A wat mécht d'CSV? Si proposéiert Spléckung, politesch Konkurrenz, Sträit, an dat als Zukunftsmodell fir Lëtzebuerg. Ech mengen, an dësem Beispill méi wéi an aneren erkennt een d'verantwortungsvoll Politik vun der adr. Éischtens e Bekenntnis zu eisem Land. zu eiser Natioun an zu eiser Zukunft als Natioun, an op der CSV-Säit eng hëlleflos Hällewull vun Ideeën, déi probéiert gëtt ze entwéckelen, fir kënne laanscht de Referendum ze kommen. De Kolleege vun der csv muss een hei kloer soen, Esou maache mir dat net a sou geet et net a mir wäerten eis dergéint stellen. Mir als adr, mir hunn eng Linn, Mir si fir Integratioun, mir si fir eng gemeinsam Zukunft, och mat den auslännesche Matbierger, awer mir fänken net un, Initiativen ze ënnerstëtzen, déi eist Land kënnen an, op jidde Fall esou wéi mir et gär hätten, a Fro stellen an eis nëmme Problemer bréngen. Zesumme suerge mir fir eng aner a fir eng vernënfteg Politik. Ech soen Iech Merci.